Den 28 Juni ware 25.000 Mënschen an der Stad dem Opruff vun der Gewerkschaftsfront nokomm, fir géint Sozialofbau a géint eng Regierung ze protestéieren, déi als autoritär an arrogant wouergeholl gëtt. Et war e waarmen a sonnege Samschdeg, d'Stëmmung war euphoresch a bei de meeschte Leit ass séier d'Gefill gewuess, datt eppes gekippt ass, datt d'Gewerkschaften an d'Leit, fir déi si sech asetzen, de Match gewanne wäerten. Puer Deeg méi spéit koumen d'Gewerkschaften an d'Patronatsverbänn mat der Regierung zesummen, fir ze verhandelen. Aus deene Verhandlungen ass bis elo net vill erausgedrongen. Den drëtte September sollen dës Verhandlunge lo weidergoen. A fir dass du weess, wourëm et bei deene Verhandlunge geet, probéiere mir, déi wichtegst Themen a Begrëffer iwwer déi nächst Deeg kuerz a knackeg minutzebréngen.
Alles wat s du wësse muss iwwer. de Mindestloun. An alle Länner vun der EU bréngt d'Direktiv iwwer d'Mindestléin Fortschrëtter, mat Ausnam vu Lëtzebuerg. Hei stellt d'Regierung alles op de Kapp a probéiert de Mindestloun ze schwächen. Dat war de Constat vum Sylvain Hoffmann, dem Direkter vun der Salariatskummer, e puer Woche virun der grousser Manif an der Stad. Op Invitatioun vun eben dëser Salariatskummer waren Experts, vum Europäesche Gewerkschaftsinstitut op Lëtzebuerg komm, fir iwwer d'Ëmsetzung vun dëser Mindestloundirektiv ze schwätzen. Vläit hues du schonn vun dëser Direktiv héieren, wëll se koum schonn 2021 ënnert der Responsabilitéit vum deemoleg Lëtzebuerger Kommissär, dem Nicolas Schmit. Se gesäit grosso modo zwou Saache vir. Éischtens, all Memberland muss dofir suergen, datt 80 Prozent vun de Salariéen an de Genoss vun engem Kollektivvertrag kommen. Zu Lëtzebuerg leie mer do just bei 59 Prozent. Zweetens, a fir eis elo wichteg, muss all Land säi Mindestloun opgrond vu kloer definéierten an novollzéibare Krittäre festleeën a reegelméisseg upassen. Dat kléngt jo eigentlech awer ganz einfach, oder net? Mee et dierf een d'Rechnung net ouni CSV-DP-Regierung maachen, déi sech vehement géint en Eropsetze vum Mindestloun wiert. A wëll d'Regierung eng Erhéijung vum Mindestloun verhënnere wëll, wëll si natierlech och net, datt d'Krittäre fir d'Berechnung vum Mindestloun an d'Spill kommen, déi däitlech maache kéinten, datt de Mindestloun net héich genuch ass. A genee do ass de sprangende Punkt an dësem Konflikt. Zu Lëtzebuerg soen de Statec, d'Salariatskummer an zeg aner Acteure scho laang, datt de Mindestloun zu Lëtzebuerg net virun Aarmut schützt, respektiv datt mam Mindestloun keen dezent Liewe méiglech ass. Fir dat ze beleeën, gi klassescherweis verschidde Berechnungskrittäre benotzt, wéi zum Beispill de Medianloun, also dee Loun, dee genee an der Mëtt läit, 50 Prozent vun de Leit verdénge méi wéi de Medianloun a 50 Prozent manner. Dat ass net mam Duerchschnëttlechen ze verwiesselen, deen zu Lëtzebuerg e Stéck méi héich läit wéi de Medianloun. Wann de Mindestloun méi déif ass wéi 60 Prozent vun dësem Medianloun, da schützt en net virun Aarmut. Zumindest ass et esou definéiert, woubäi awer ze soen ass, dass och de Mindestloun, dee bei 60 Prozent a méi läit, net onbedéngt en dezent Liewen erméigleche muss. Dat hänkt och vun aneren Aspekter of, Laut Statec ass de Medianloun zu Lëtzebuerg op ee Joer gekuckt bei 58.126 Euro. Siech Prozent dovunner si 34.875 Euro, wat op de Mount 2.906 Euro ausmécht. De Mindestloun misst also 2.906 Euro reechen, fir datt se siech Prozent vum Medianloun erreecht. An der Realitéit läit en awer just bei 2.703 Euro, also ronn 8 Prozent méi déif. De Statec huet eng eegen an am Fong méi pertinent Berechnung. De Statec berechnet nämlech, wat eng Persoun oder e Stot vun Akommes brauch, fir bei den aktuelle Präisser dezent kënnen ze liewen. Do kënnt jee no Zesummestellung vum Stot dann e Montant raus, dee weist, datt e Liewen mam Mindestloun nëmme schwéier méiglech ass an en dowéinst misst eropgesat ginn. Dat do ass, wéi gesot, säit Joren alles bekannt, mee geännert huet sech bis haut näischt. De Mindestloun ass ëmmer ze déif bliwwen. Mëttlerweil ass den Undeel u Working Poor, also Leit, déi trotz enger bezuelter Aarbecht an der Aarmut liewe mussen, a kengem EU-Land esou héich wéi zu Lëtzebuerg. Ee vu siwe Salariéen ass betraff, dovunner déi meescht am Mindestlounsegment, an deem zu Lëtzebuerg awer ronn 65.000 Leit schaffen. Dofir ass déi Mindestloundirektiv och esou wichteg. Elo bemol seet nämlech d'EU selwer, datt eise Mindestloun net héich genuch ass a schreift eis Krittäre vir, déi eigentlech guer net anescht kënnen, wéi schwaarz op wäiss ze beleeën, datt de Mindestloun ze déif ass. Déi moatliberal EU liwwert also elo bemol Argumenter fir de Mindestloun eropzesetzen. Datt mir dat nach erliewen dierfen. Mee wat heescht dat elo konkret? Zur Erënnerung, D'Regierung wëll eng Erhéijung vum Mindestloun ëm all Präis ëmgoen, wëll se d'Interesse vum Patronat vertrëtt. A wat mécht eng Regierung, déi duerch eng supranational Direktiv gehalen ass, eppes ëmzesetzen, wat se net wëll? Richteg, se fuddelt a probéiert Zuelen ze fälschen. A genee dat hunn ënner anerem mir als déi Lénk mat opgedeckt, nodeem den Aarbechtsminister Georges Mischo d'Regierungspropose op den Dësch geluecht huet. D'Logik vun der Regierung ass esou einfach wéi se perfid ass. Wann de Medianloun esou héich ass, datt de Mindestloun muss eropgoen, da muss een de Medianloun einfach kënschtlech erofsetzen, Sou einfach ass et. Konkret a vereinfacht seet d'Regierung elo, dass an der Fonction publique a bei de Gemengen jo kee Salaire respektiv Loun bezuelt gëtt, mee sougenannten Traitementer. Deementspriechend bréichten déi jo och net berücksichtegt ze gi bei der Berechnung vum Medianloun. A wëll zu Lëtzebuerg awer vill Leit beim Staat an an de Gemenge schaffen an do d'Revenuen awer generell ganz gutt sinn, huet dat natierlech e ganz groussen Impakt op déi ganz Medianlounberechnung, soubal se net mat abezu ginn. Dëst ass déi grouss Sauerei, niewent e puer aner, bësse méi klenge Sauereien, déi d'Regierung sech iwwerluecht huet beim Mindestloun. Mat dësem Gefuddels kann d'Regierung lo behaapten, dass de Mindestloun iwwer 60 Prozent vum vun hir selwer gefälschte Medianloun läit. Dat do ass alles am Fréijor scho geschitt, also virun der grousser Maniff vum 28 Juni. D'Gewerkschaften hunn dës Virgoensweis alleguer schaarf kritiséiert, och d'CGFP, d'Gewerkschaft vun de Staatsbeamten, ass guer net domat d'accord, well se ganz genee weess, datt gutt Gehälter beim Staat en Drockmëttel sinn, fir besser Léin am Privatsektor duerchzesetzen an an engem gewëssene Mooss och ëmgedréint. Geet de Lien tëscht de Gehälter beim Staat an de Gemengen engersäits an am Privatsecteur anersäits verluer, géif dat all Secteur schueden, privat oder ëffentlech. Bei de Verhandlunge selwer ass d'Thema Mindestloun bis elo nach net vill diskutéiert ginn, zumindest ass et manner vun der Press thematiséiert ginn. Fir d'Gewerkschaften ass et méi schwéier op dësem Thema Drock ze maachen, Obwuel d'Direktiv virgesäit, datt d'Sozialpartner seriö mat abezu musse ginn, wann et ëm de Mindestloun geet. Wéi aganks gesot, huet d'Regierung et fäerdeg bruecht, aus enger fortschrëttlecher Direktiv e méigleche soziale Réckschrëtt ze maachen. Et gëllt also elo mol prioritär déi Sauereien, déi d'Regierung sech iwwerluecht huet, ze stoppen, mee ouni ze vergiessen, datt eng Erhéijung vum Mindestloun d'Zil muss bleiwen. Mat engem Luc Frieden ass dat net méiglech. Dofir, Stopp! de Friden. Eng Regierung, déi net méi d'Intérêt'en vum Land a senge Leit vertrëtt, déi kann nëmmen nach zrécktrieden.